a ni wula bilichini nima bipuɣinbili pɔhim zuɣusima wulana ka ti kuli ŋmɛri nuhi kpuɣi zaŋ tiri bilichini ka ŋun be pɔhim maa zuɣu ka taɣiri sɔŋ na. Ti ya saviligi naa bi ka yi ni daa boli yi shɛli ni Dagbamba, ti ni kuli ʒiya ka yi biriti zani ŋɔ, yi tin chɛrila ka ti lan kani. Hɛ! Ni ŋun ŋmanila samba mi kaɣa, o bi chɛ ninkurugu bi ti yɛri bia. Ti daalifa so ka n wum ka o labisi bɔhi shɛli, ka n di yɛn suh o ka shihi o bɔhigu maa bilifu. N bi niŋ shili din kara kpe ŋɔ nti yi yɛltɔɣa kpe so ninsalisili puuni. O bohi la dɔɣiri paɣa yɛltɔɣa ka o yɛli ni musulisi daadiini puuni, A mini ŋun mɔɣi bihili bee ŋun yina ma pu yiŋga puuni, yi kɔŋko n-ku tooi bo taba. A kɔra nti o ni yɛli shɛm, maman bi kari. Ka leei yɛli, Yɛltɔɣa shɛli din chaŋ nti kaai ti kpɛri yɛltɔɣa ŋɔ puuni dini m-bɔŋɔ, Ni ka Dagbamba ban bimbi ka ʒiya gabiri bɛ maŋ ni ba kpɛm bia mini ba piri bia ku tooi bo taba ni musulisi daadiini puuni niriba chihira. n daa fa ka n di ku ya suha. Aai, a mi suhu zabira. Di zuɣu Dagban li puuni a ni yɛli shɛm maa, a tula Dagbamba maa, ka ti ni ʒiya gabiri tim maŋ maa, a tu tim maa. Tim bi niŋa binshɛɣu. Ka daa mi so daa adiini puuni, adiini saɣi ti a ni a tu so ka o bi niŋa shɛli. Dagban bi zaɣisila ba piri bia mini ba kpɛm bia ni bi di bɔri taba, ka mali daliri. Ka a bi yɛli ni musulisi daa adiini mi gba zaa saɣimi ti li, ka gba zaa mali daliri. M bi mi musulisi ni yɛli li shɛm, di zuɣu n ku tooi yɛli di yaɣili. Dagban li yaɣili ka yɛn yɛli. Dagban mi ni zaɣisili ni daliri shɛli din ka yɛn yɛli. Turim Dagban mi yɛra ni gɔchuɣu pɔsirila o ni di nyɛ shɛli tariga. A yi kana ti yuli ti ni Dagbanli puuni, a ŋahibu bia ni a piriba bia bɛ kɔŋko ka a ni tooi niŋ kuri ka di nyɛla a bɔri ni a bo ka o lɛbi a paɣa ka a mali dɔɣiri bihi. Dagbanli puuni, bindiriba ayi kɔŋko n-niŋ kɔlifai ka a ni tooi bo. Hal a yuli Dagbaŋ gba, a ni nya ka lala niriba ayi shɛba ni yɛri maa, ŋahibu bia m-piri o bia ka di bi zooi biɛhigu ni. A ni nya so ka o gbibi bia ka o gbibi paɣa ka di nyɛ o piri o bia n-nyɛ o bee o ŋahibu bia n-nyɛ o, a ti leei n-yɛli, A ni chaŋ katiŋa, ti domi, o gbibu bi tomi di malila yɛtɔɣ bihi. ka ŋmari daŋ ti zooi Dagbanli puuni, M ba pira, m ba m-bala, m ba kpɛma, m ba m-bala. Tɔdiso m ba piri mali bia ka bia maa kpɛm ma, m biɛli bala. O mi mali dapala ka n garo, n tiso bala. Lala ka m ba kpɛm bia gba zaa nyɛ m biɛli, o yi nyɛ zaɣibila ka o nyɛ n tiso. Dagbaŋ mini kuɣili daŋ ni nyɛ daŋ puuni dagbaŋ mini kuɣili shɛm m-bala. Tɔdiso ti zaa yila daŋ yiŋga puuni na. Di niŋ ka n yɛn kpuɣi m ba piri dapala, di ka lahi ka ti chaŋ tooni ha ka ʒii maa ti bi niŋ nyaɣisim. Aŋkpahi maa yi chani ba piri dapali maa, daŋ maa nyaɣisim lan be di puuni. Ŋun lee ŋma daŋ maa? Dagbamba bi saɣi ti li. Daadaŋ ka ŋun yɛn niŋ binshɛɣu karigi la, daŋ yɛn ŋma. Dagbamba bi saɣi ti li. Di zuɣu m-ba pira? Aai, di ŋmarila daŋ. Ka m bɔri ni m bɔhi kpɛŋŋo, a mi Musulis daadiili puuni, wula ka Naawuni yɛli Alkur'aani puuni zaŋ chaŋ daŋ polo? Dindee niŋ ka a yi ŋma daŋ? Mam bi mi ma m bɔhi la bɔhigu, ka be bɔhigu din pahiri ayi. A ba m-ba pira? N deei tabili ni a ku tooi kab paɣa, n lee bi mi la a paɣaba kalinli ni yɛli shɛm. A mi a ba piri bia ka a gbibi maa, bee a ba kpɛm bia? Ka a ba piri na bi daa kala bipuɣinsi, bee a ba kpini daa kala bipuɣinsi? Bɔzuɣu ka a daa bi pii yino bo? Chɛ a ni yɛla binshɛɣu, adiini bela di ko, ka balli gba be di ko. Balli kam tooi lɛbi musulimi, amaa balli kam ku tooi lɛbi Dagbana. A bɔri bee a je ni yɛla shɛli ŋɔ di nyɛla yɛlimaŋli? Balli kam tooi leei musulimi? Aai, amaa balli kam ku tooi leei Dagbana. Di zuɣu n kpahimma ti nya ka di ŋmanila n ŋɔna. Ti kpuɣila Laribaawanim ban baŋ maŋ biɛhigu n-zaŋ pahi adiini maa puuni. Adiini maa mi ku be di kɔŋko, ka chɛ Laribaawanim maa gba zaa biɛhigu ka di gba be di kɔŋko. Ban kpahimi ti nyaŋgona, ka di ŋmanila ti kpahila Larabawanima maa ban binshɛɣukam zaŋ pahi adiini puuni. Di zuɣu hali ni yi di sabi sabbu, ka di nyɛ Arab ka o sabi li, n ko sabira Amapani, Amapani, Amapani hali nti pali pipa. N kpahimi ka n ŋɔna, a yi zaŋ li chaŋ baanjira bɛ ni yɛli a yi niŋ ka a zaŋ chaŋ baanjira maa. M ba pula ni yɛli shɛli ŋɔ, yuun viɛnyɛla ka ti nya. Sabbu, Di nuu ka Musulinsi daa adiini puuni Arabs maa gba sabbu n-ku bala. A yi paai bɛ ya, samboori kam zuɣu Arab maa ka bɛ sabiri li. Dintɔɔni ka bɛ ni sabiri yɛli binshɛɣu yɛtɔɣa ka di pa Musulinsi yɛtɔɣa. Di zuɣu sabbu maa bela di kɔŋko, ka adiini maa gba be di kɔŋko. Ka di zuɣu m-bapira, dagbamba bɛ takpahi nyɛbu shɛɣu, ka bɛ ʒi lɛli puuni, ka di ka ba aliheri, ka ka ba sɔŋsim, di yɛli ni bɛ gabirila bɛmaŋmaŋ. Yɛla ŋmanila taba ka pa yini bapira. Di zuɣu zooi ya suɣulo. So bi yɛli ni so di yɛli Naawuni yɛtɔɣa, amaa a yɛri Naawuni yɛtɔɣa, di sibisili a balindi zini li maa. Ka a ni yɛri li tiri so maa, ka o gba ni tooi nyɛ zili shɛli a ni yɛri maa, ka o ni tooi nyɛ suɣulo wum li. A ni yɛli nir yɛlimaŋli ka tiri o, di niŋ pam pam ni o tooi wum yɛlimaŋli maa. A bi kpahim laa? Di zuɣu hal Dagbanli puuni niriba saɣisir o bia niriba ni o zaŋ ni o kpe duu ka di tom niŋ yuŋ din yɛn chɛ ka o wum o ba ni yɛli yɛtɔɣ shɛli maa. Amaa a yɛl o niriba o payim fiilim ka di ŋmanila a dihi o la viɛviɛla kpiɔɣim o ma yɛlimaŋli mini shiri nyɛla yɛlimaŋli malila a ni yɛn yɛli luɣ shɛli polo ka di ku bi kana. Di zuɣu m ba pirinima, yuli n-yɛr ti yɛtɔɣ maa zuɣu viɛnyɛliŋga. A yɛ ka ŋun bɔɔ yina ti gbaai Dagbamba n-yɛli ŋɔ ka tu, ka ŋun bɔɔ yina ti ku, ka ŋun bɔɔ yina ti tu. A mi Dagban dabba niriba ala ka yi ku nya kuku ʒini ŋɔ, ka di nyɛla Afa ni n-ku yɛn tu. Tɔ amaa n di lee yuli mi, a kɔra n-tu adiini ni yɛli shɛm. Dirisibisi ka Afa niŋ din mali la a suɣulo, ka bɛ tiri o a ka bɛ niŋ suɣulo. Lala suɣulo maa zuɣu ka niriba niŋ tuuba na ti kpe adiini maa puuni. Shɛba niŋla binshɛɣu din bi bɔhi ba, bɛbi naa wula n-lee nyɛ bɛ ni niŋ la di gbinni nyɛla wula, ka afaani bɔ ka di mali ti nya? Ka yi chɛli barinabɔi m-be di ni? Ka bɛ yɛli, Taa! Nyin bi bɔhi ba, nyin pa chaŋ nti turi ba. A mi a turiba shɛhi din tooi yihi ba laa bini maa ni, ashee n-yaa ŋmala shiyɔɣu buhimaŋ zuɣu ka kundana da deei luɣili kam. Di zuɣu m ba pira, m bi niŋ shɛli ni yɛli yɛltɔɣa ka di niŋ muɣisigu bee ka di lee gooi so suhu ni. N yɛlisi ŋɔ zaa puuni, bachi shɛli din bi tam kalinli zuɣu viɛnyɛla n gba ni nyɛ ninsali maa ni tooi sarigi n yɛla saha shɛli kam. Man wula mi la ŋun gari ma ni gari so ŋuna, Naawuni mi o.